Анҗа карап торам мин, бу минем ирем. Мин аның белән бергә кадрда. Бу син әзерме? Нәрсә сөйлим дигән. Сәлам җәмәгать. Сез үзегезне кайда икәнегезне беләсез. Бүген техник видео булмаячак, бүген сәяхәт булмаячак. Бүген без Нәрсәне?
Өйдә.
Без бүген өйдә, без бүген подкаст яздырырга булдык. Нигә подкаст яздырырга булдык? Чөнки соңгы арада бик популярлашып китте ул инде. Бигрәк тә татарлар арасында. Шуңа инде Соң булса да.
Соң булса да, куясың булсаң әле. Менә пигында хәзер. Кеше бит инде үзләренең акыллы фикерләрен ди тагын да уртаклаша, шуңа күрә безнең светлый головаларның акыллы фикерләрен ишетми калса, татар халкы бик зур югалтулар кичерер дип уйлады инде, шуңа күрә яздырабыз. Кешеләр бит инде үзләрен таныштырып китәләр башта яңа, кем икәннәрен.
Әйдә. Без бер-беребезне беләбез, безне белмиләрдер. Кыскасы, мин Газиз. Газиз туган илем дигән кебек, ул минем тормыш һәм миңа һәрдаим яхшылыклар һәм изгелекләр кылмыш иптәшем. Мин аңа хәзер мактый алмыйм сине.
Кыскасы, мин Газиз. Мин Зәрбиназ. Без подкаст яздырырга булдык. Нигә яздырырга булдык? Чөнки бу бик популяр, бу бик кирәк әйбер һәм татарлар әйткәнемчә, безнең фикеребезне ишетмәсә, бик зур югалтулар кичерәчәк. Шуңа күрә без моны булдыра алмыйбыз.

Татар халык ашларына нәрсә керә безнең? Аш, әйме? Тукмач ашы. Бәлеш. Өчпочмак. Өчпочмакны мин әле күптән түгел генә ашадым, бер ай ярым элек аны әни алды. Әни алды да миңа күчтәнә җиттереп бирде. Мин аны күчкә ашадым. Ягъни син шуны соңгы тапкыр ашадың? Әйе. Без кичә соңгы тапкыр ашадык. Татар халык ашы. Нәрсә ашадык? Коймак.
Коймак, менә коймакны карарга кирәк. Ул урыста да бар бит, ул аклайды дигән әйбер. Ул татар халыгы ашамый соң. Ну, белмим, мин менә курс уздым. Теге специалист. Үзең специалист үзең. Э, Монда теге ни кирәк? Специалист түгел инде. Татар халык ашлары буша- буенча шундый курс бар. Безне безгә моның өчен түләмәделәр. Безгә бернинди монда миңа- искә миңа- алыначак брендларның берсе дә безгә бернинди дә акча бирмәделәр һәм без Түләмәделәр сиңа, ниләр? Ничек? Дәвам итсәк. Ярар.
Һәм шушы татар калгашлары арасында коймак бар, алай дип по-татарски дип язылган анда. Калын теге колмаклы комырда яки инде дрожжи, чүпрә салып пешерелә торган. Кабарган. Ну, гомумән алганда ул бит татарныкы гына түгел. Гына түгел. Татарда да бар бит инде.
Халык ашы. Без әйткәнебезчә экспертлар түгел. Менә шушы курска таянсак инде без кичә ошадык. Юк, гомумән, нигә без татар халвашлары турында сөйләшергә булдык? Чөнки шәхсән минем өчен бу бик триггерный, триггерный тема. Аның турында сөйли башласаң, мин үтә башлыйм, кыза башлыйм инде. Бигрәк тә берәрсе мактаса, менә татар халык ашлары шундый әйбәт, шундый шәп. Аны ашап туеп булмый дисәң. Анда теге вставка кирәк.
Татар халы башлары. Бик тәмле һәм файдалы. Минем монда сәгать бозылый башлады, битте безнең вакыт. Шуның белән тәмамлыйбыз. Вәт, бу минем өчен бик триггерный тема бу. Әйткәнемчә, мин җенем чыга башлый, шулай иттереп сөйләсәләр, чөнки шәхсән мин үзем татар халык ашларын яратмыйм. Бәлки миңа хәрәм итәрләр монда. Антирейтинг.
Әйдә, биш. Биш, әйе. Топ номер бер яратмаган әйберме? Әйе.
Биш яратмаган әйбер. Иң беренчесе гөбәдия. Гөбәдия капитальный, чөнки беренчедән анда йөзем әйме, анда корган җиләк җимеш. Мин аларның берсен дә яратмыйм, бигрәк тә кара җимеш. Ниндидер коптильныйдан чыккан бер тәм. Кебек корып беткән. Тәме шундый нык җете түзәрлек түгел. Һәм инде Дөге белән менә шул йөземне бергә буташтулар, бут, буташтырулары минем әлләничек теге диссонанс уята димме соң? Монда йомырка да бар әле.
Йомырка да бар? Сары сәләм.
Сарысы да алды. Суганда салып җибәрсәң шунда турап өстенә. Мин сиңа күбрәк әйтәм, аны хәтта ит белән ясыйлар икән гөбәдияне. Һәм йөзем белән.
Әйе. Бу миңа нине хәтерләтә?
Теге хәтерлисеңме, минем бер видеода Кама тамагында бит алдым Кыстыбый. Кыстыбыйга анда ит куйганнар, повидло салганнар, шундый баллы, татлы. Ул повидло түгел, ул кисло-сладкий соус.
Кыскасы, ул татлы иде, баллы иде ул. Баллы да, татлы да, бөтенесе бергә һәм шуны ит белән бергә тугылаганнар, әйме, һәм шуның хәтле теге бер-берсе белән буташтыргачтан әллә нинди хисләр уята ул. Ит бит инде тозлы булырга тиеш, ләкин ул баллы. Баллы икән, димәк, ул итле булырга тиеш түгел. Һәм теге ашаган вакытта ук син аны йота алмыйсың, инде күңелең болгана. Менә Гөбәдәя дә шундыйрак хисләр уята миндә. Дөге ул тозлы булырга тиеш, минемчә. Йөзем баллы, шуңа күрә шундый каршылыкка керә инде алар. Бу топ номер бер, беренче урында бу. Икенче урында, мөгаен, бәлештер ул. Бәлеш? Ник? Чөнки элек-электән бәлешне ясаганнар, алганнар бит инде. Бер калҗа ит, аның сеңере дә бар, аның мае да бар бигрәк тә. Ике дә бар инде бераз шунда. Тураганнар да Оптым илаһи.
Оптым илаһи ничек? Сәна ошаганда килеп чыганда бәрәңге, бәрәңгедән аерып булмый торган бер май кисәге, кабасың, авызыңда май йөзеп йөри тегендә монда. Шулай күңелне болгата. Инде син каптың да кебегәме, ул бит әле проблема нәрсәдә бәлеш ашаганда. Син бәлешне әйткәнеңчә бер үзең генә ашамыйсың анда, әйләнә-тирәдә кешеләр күп. Авызыңа каптың да килеп Үткерә алмыйсың бит инде. Йотарга мәҗбүр буласың син. Шуңа күрә теге йоткан вакытта да әллә ничек үтә алмыйча күңелне болгата. Өченче урында шуның бәләкәй туганы өчпочмак.
Ну, шулай ук майлы иттән дисең. Шулай ук аның төп проблемасы итенең майлылыгы. Дүртенче урынга нәрсәне куярга икән? Дүртенче урынга, мөгаен, шул тәкәдерәкме?
Бәрәңге тәкәсе? Әйе, бәрәңге тәкәсе. Ул бит инде итсез. Монда ит проблемасы гомумән төшә, ләкин икенче проблема барлыкка килә. Бу камыр һәм бәрәңге. Бүтән бер әйбер дә юк. Әле ул коры. Һәм ул үтми. Һәм аны берәр нинди сөт белән, айран белән ашарга кирәк, төрекләр кебек. Бишенче урынга, нәрсә, чәпәләргә икән бишенче урынга. Нәрсәләр бар безнең анда?
Өлеш.
Өлеш, красавчик. Тавыклы өлеш. Тавыклы өлеш. Чөнки аның ите юк. Бер көнне подстав. Бер көнне подстав булды, конечно, безнең бер кафеда без өлеш алдык, карап тормадык, нинди иттән икәнен, анарга нәрсә салганнар иде, туралган. Шулай ук сеңерле, майлы сыер ите. Мин аны ашамадым, син генә ашадың. Мин аны йотмадым. Ник?
Ник сиңа нәрсәсе ошамады? Менә син бәлеш яратасың бит. Мин бәлеш яратам. Шулай ук майсыз булса, әгәр дә миңа кушсалар бәлешкә ит турарга яки өчпочмакка ит турарга, мин аннан мин аны максимально чистарта идем. Бу кайбер кешеләргә ошамый иде, әлбәттә, минем итне шулай чистартып чистартып утыруым, әйе, алдан. Калдык пыстыклар күп була.
Чикелеш, әйе, калдык пыстыклар да күп була, но ни дә үзгәрә бит инде. Күләме дә үзгәрә. Әгәр минем кулыма эләксә, чи ит кисәге, мин анда май калдырмыйм гадәттә. Шул майлы иттән пешерелгән бәлеш булса, өлеш булса, мин аны ашый алмыйм.
Ярый әле теге элекке сорауга яңадан кайтып, бишенче урынга нәрсәне куябыз дигән. Чәкчәк, бавырсак бар безнең. Алар бит инде татлылар. Иә. Татлыларга гадәттә минем аңа дәвам юк инде. Татлы булса, мин аны ашый алам. Бердәнбер ни проблема чәкчәк ашаганда, чәкчәкне бит инде аны майда пешерәләр. Майда әйләнә-әйләнә пешә ул, йөзеп. Һәм теге эченә май туплый да, аннары соң кире килә башлый, бик күп ашасаң аны. Аны күп ашарга ярамый. Соруын кайный башлады. Кайный башланды. Теге чамасын белеп кенә ашарга кирәк. Тондырып булмый инде бер ике килограмм. Тукмач ашы бар әле безнең. О, тукмач ашы.
Менә моны бишенче урынга куеп була.
Ләкин ул берәр нәрсә белән булсын, өлеш белән булса.
Әгәр без аерым гына алсак, ул ризыкны тукмач ашына, аны бишенче урынга куям мин, һичшиксез. Аның туксызлыгы аркасында. Менә ашап туеп булмаганлыгы аркасында, әгәр дә берәр нәрсә белән булса, мисал өчен шул ук өлеш белән булса, менә кафеларда бирәләр, әмәт, туй вакытында нормально керә. Һичшиксез, әгәр дә бергә булса, бишенче урыннан төшеп китәчәк, бүтәне алачак, әгәр дә үзе генә аерым гына булса, шул токмачлык аш булачак, әйе. Бәт. Син яратам дидең. Мин яратам, ләкин бүтәнесен түгел. Аңа гына бит әллә нәрсәләр тыгалар ит урынына куюр. Юк, менә стандарт.
Эчәк, эчәк пирожкилары, мәсәлән. Ул татар халык. Эчәк бәлешләре.
Син ашаган бармы? Бер тапкыр булса да эчәк бәлешле татар халык аша. Эчәк бәлеше ашаган юк, ләкин без без дип инде мин алдан сораштыру оештырган идем. Үземнең биш подписчигым арасында. Шулардан җавап килде һәм анда эчәк бәлеше ашаган кешеләр бар. Бу теге Мин теге бабай кеше, теоретически- ата шаган кеше дигән кебек инде. Теориядә андый бәлешнең барлыгын белә торып та, мин IT-рейтингка беренчегә менә шул эчәк булган әйберләрне куяр идем. Ну, ул деликатес санала инде аңлау Ничек өчен. син ашамый торып аны беренче урынга куя аласың? Ну, аның исен үк мин
Өнәмисең. өнәмим. Юк, бик кызыклы әйбер ул, менә кайчак теге әйберне үтәләр, чыгаралар әйме, исен иснисең, шуңа хәтле күңел кайтаргач бер әйбер кебек тоела ул. Ашап карыйсың, ничектер бүтән тәмнәр белән бергә катышмыйсың, нормально керә башлый ул. Нәрсә ул, мәсәлән? Төркиядә, мисал өчен, ниләр бирәләр, теге Шул ук кебаб, кебаб. Аны бит чыгарганда да шундый мощный сарык исе килә бит инде. Ашый башлыйсың, аны сарык кайчак сарык тәме килә анардан, ә кайчак сарык тәме гомумән килми анардан, никтер шулай. Соң төрекләр бит инде бөтен кебабларына да сарык ите кушалар булып чыкты.
Белмим, әйтә алмыйм төгәл. Бөтен Төркиядә бөтен кебаплардан ашаган юк, но күпчелек куша дип аңладым. Нигә кушалар? Чөнки теге тана итен бераз үз бәясен төшерер өчен инде. Анда да сарык ите кушмыйлар, анда сарык эчәге кушалар диләр. Һәм сүз уңаеннан менә эчәкне яратмыйм дисең, әйеме? Мин дә эчәк яратмыйм дип уйлыйм. Мин ашаган юк аны. Но менә люляга буташтырып җибәрсәләр, нормально керә. Шуңа белеп тор, әгәр мен буташтырасы Монда килә икән, дисклеймер берәр- килә.
берәр нәрсәгә бутап җибәрсен. Эчәкме анда, бавырмы, биерме, бүтәкә булсын. Әгәр сез бу видеоны карар алдыннан ашап утырасыз икән, якка куеп торыгыз, бигрәк тә беренче кисәгендә.
Һәм гомумән мин әйтмәдем, нигә мин татар калгышларын яратмыйм. Яратмыйм дидемме? Мин яратмыйм мин аларны. Әйе. Төп ике сәбәбе бар аның. Беренчесе, минем өчен татар халык ашлары ул туклыклы аш түгел. Миңа аның туклыклылыгы җитми. Мин аны ашыйм һәм минем аннан соң бер-ике сәгатьтән максимум инде яңадан ашыйсы килә. Бүре кебек улап йөрим мин. Мин эчем дә быгырдый, улый башлый. Шуңа минем туклыклылыгы җитмәү сәбәпле яратмыйм, беренчесе. Икенчесе, аның бертөрлелеге. Нинди генә татар халык ашын алсаң да, Өч, өч, өч ингредиенттан тора ул. Камыр, бәрәңге, ит. Бал сызлары. Балсызлары, балсыз да инде камыр. Камыр, бал, камыр, шикәр. Камыр, Май.
яки бәрәңге, ул бал түгел инде. Шул менә белеш, камыр, ит, бәрәңге. Ни? Өчпочмак камыр ит бәрәңге, манты камыр ит бәрәңге, пилмән камыр. Пилмән дә безнеке түгел болай ансы. Кемнеке соң?
Мариларныкы.
Мариларныкы.
Марилар да безгә якын димәк. Косяк ягыннан. Ялгышмасам шулай.
Инде төзәтеп куярбыз. Ялгыш булса. Һәм, гомумән, бөтен ниләрне алсаң да, шул ук тәкә, шул ук пәрәмәч, кыстыбый, пәрәмәч белән кыстыбый нәрсәсе белән аерыла? Пәрәмәч белән кыстыбый нәрсәсе белән аерыла? Формасы белән.
Нәрсә белән? Формасы белән.
Пәрәмәчкә гадәттә итле фарш кушалар. Һәм ул формасы буенча хәтерләтә өлешне. Ләкин өлеш кебек теге өстен бәлеш кебек нитмиләр инде, бөкмиләр. Шулай өскә таба. Никтер бәрәмәч дип. Соң кысты бит бит инде бәрәңге генә безне. Син Менә мин мин Ширмешән ягыннан бит инде әтиемме? Әйе. Менә Ширмешән апа безнең Ширмешәндә яшәүче апа. Безгә пәрәмәч ясый иде.
Пәрәмәч дә иде ул аны. Кыстыбыйнымы?
Ну, кыз туби дип аңлыйм инде мин аны, ләкин формасы гына нидә аның? Шакмак иде, шакмак. Формасы гына шакмак иде. Кыз туби бит инде ул теге ярым ай кебек бит инде, эчендә бәрәңге шулай ук бөгеп тыгылган. Аны якмыш та диләр әле һәм күзикмәк тә дигән вариантлары бар монда. Бәлки ул менә шул пәрәмәч тә иде ул аны, пәрәмәч әзерләдем дә иде. Ягъни конверт кебек менә шулай бөкле иде, ул шакмак кебек килеп чыга иде, аны тотырга уңай иде. Мин аңладым, бездә беләсеңме ничек әйтәләр моны? Кәкәш. Кәкәш. Әгәр конверт формасында һәм өстенә бәрәңге пюресе, изелгән бәрәңге салынган булса, конверт итеп нишләгән? Ул бит болай гына нәзек кенә сыланмаган инде, нормально тутырылган теге. Ну, ай сылыдагы кебек.
Әйе, кыстыбыйдагы кебек инде. Ну, былай әйтүем инде шулай, ягылган дип әйтүем. Һәм конверт кебек бөгелгән булса, шундый квадрат формада, кәкәш. Менә сездән бер егерме биш километр аскарак төшсәң, әйме, төньяк кыры. Әйе. Анда инде Кыстыбый. Әй, Кыстыбый Пәрәмеш. Кызык.
Ул кешесеннән торадыр, бәлки ул берәр бүтән җирдә яшәп алганда шулай нитеп сеңеп калгандыр аңа һәм ул үзе дә ялгышып шулай әйтәдер аны. Мин беләм, Чүпрәле якларында шулай кәкәш дия торган бер кызны. Чүпрәле кайда, без кайда? Чүпрәле бит инде анда да мишәрләр. Анда да мишәрләр, әйе. Ярар. Ну, гөбәдия безнең монда бөтенесеннән аерыла составы буенча. Да холодильникта нәрсә бар? Гөбәдия ул искәрмә, гөбәдия ул никтер искәрмә булып тора. Анда чынлап та анда дөге каяндыр килеп чыккан име? Кытайлардан. Анда тондырганнар йөземен, тондырганда тондырганнар анда кара җимешен, калган җимешен дигәндәй. Бу гөбәдия, мин аңлавымча, Бу инде бәйрәм вакытында, туй вакытында, вот, мисал өчен, вот. табынга чыгарыла торган эксклюзивный материал ул. Аны ел буе җыйганнар ди баштан ингредиентларын, аннары гына пешергәннәр. Анда бит корт киселдер.
Анда корт бар. Аны аерым әзерләргә кирәк. Кыздыра кыздыра пешереп.
Алты-җиде сәгать буе кыздырылган эремчек. Әзерәк тә кыздырырга мөмкин. Гүбәдиягә ни, урыс әйбәшен не повезло. Беренче урын яулый. Хаты татар халык ашында иң беренче урын. Менә ул кырт недооцененный әйбер кебек инде. Барыбер, әү? Юк, да.
Нигә недооцененный? Ну, без бит аны Гүбәдия составында гына күбесенчә беләбез. Ул шуның составында гына яши, менә корт. Дигән әйбер. Аерым ашый торган аны кешеләр бар микән менә яратып? Мин үзем яратам аерым ашарга. Гөбәдия составында да яратам.
Мин бит инде эшкә алып барам, көн саен диярлек эремчек. Эремчекне теге куертылган сөт белән, сгущенка белән тугылыйм да, шулай ашыйм. Ул корт бит инде шулай ук эремчек һәм аңа шикәр кушалардыр бит инде. Һәм пешергән вакытта ул шундый көрән төсмергә керә. Теге шикәр карамельләшә инде. Шулай дип аңлыйм мин. Ул эремчекнең үзендә дә бар инде әзрәк. Нәрсә ул?
Шикәрме? Әйе.
Ну барыбер өстиләр бит инде аны. Бәлки минем кыздырганым юк үземнең. Мин әзерен генә алам.
Ну, мин моны теге төгәл белмәсәм дә шулай дип уйлыйм, чөнки эремчекне кыздырасыңмы, тагын кайнатасыңмы, ул андый көрән төскә керми инде, көйдермәсәң. Һәм бигрәк тә аның тәме үзгәрми, аның хәтле баллыга, минемчә. Аңа өстиләрдер инде шикәр. Шикәр өстиләр дә, ул теге шикәр көрәнләнә бит ул кыздыргачтан. Карамельләшә. Бу шеф, э, шеф. Менә син әйттең. Бәяләнеп бетмәгән әйбер дип. Иә. Чынлап та, әгәр дә менә мин шундыйны алып барсам, теге куертылган сөт белән ашау урынына шуны ашасам, бәлки миңа күбрәк ошар иде ул, бәлки. Аның бәясе күбрәк. Синең аерым ашаганың юкмы аны? Коркнымы? Әйе. Бар. Ошамыймы? Миңа нормально керде кебек тә. Нормально керде, нормально чыкты, но теге гашыйк булмадым инде мин аңа. Корт буенча бер аңлап бетермәгәнмендер.
Бер фикер язганнар иде безгә. Сен ниләрне укыйм дигән идең? Әйе.
Син бит инде сораштыру оештырдың. Нәрсә бит? Кемнәр татар халык ашлар менә нәкъ менә татарлар арасында кемнәр татар халык ашлары ашамый яки инде ашарга яратмый? Ник сез Бар бит инде ашамаучылар һәм яратмаучылар. Ашамаучылар теге Кемгәдер ул ярамый, мәсәлән. Кемнедер мөмкинлеге юк, мөмкинлеге юк. Яшәйме, мисал өчен? Пешермиләр, гомумән андый. Алай да булырга мөмкин, сәламәтлек ягыннан да булырга мөмкин. Кемдер анда Глютенсыз, шикәрсез. Миңа җаваплар килде. Миңа җаваплар килде. Башлыйк яратмый торган.
Биш. Хәзер саныйбыз. Бер, ике. Рәфидә язам дигән иде, язмады. Өч, дүрт, биш. Әйтәсең, эшләмисең.
Биш, алты, алты, тукта. Юк, биш. Чынлап әйткәндә биш, биш җавап килде. Әйдә, укып кит. Без теге әйттек инде берсендә. Э, не без осуждать ничек була?
Без гаепләмибез беркемне дә. Без беркемне дә гаепләмибез, әйе, без 100% анонимлык аларга. Без генә гаеплибез. Юк, без аларны аңлыйбыз һәм кабул итәбез. Димәк, безнең антирейтингта Газиз Фәритовичныкы кебек үк гөбедие. Ә син ни рейтинг төзергә куштыңмы аларга? Мин рейтинг төзергә кушмадым. Мин алардан сорадым аларның иң яратмаган ә, ризыклары. Әйе, яратмаучылар арасында менә гөбәдия диючеләр бик күп булды. Һәм нигә менә гөбәдия? Бер ханым безгә язды. Гөбәдиягә битараф идем, әмма эмиграция мине үзгәртте. Әлегә укып чыгам. Укып чыга идем.
Аннары китәрбез инде. Сөйләшеп алга таба. Чәйнәп. Чәйнәп. Гөбәдияне бөтенләй яратмый идем. Берсендә тапшыру төшергәндә кадрда ашарга кирәк иде. Ашадым инде, ләкин мәхәббәт уянмады. Аннары инде кайнанасына кунакка баргач, бу кыз яза, Э, шунда кунакка килдек. Мин ризыкта гомумән бик сайлана торган кеше, гөмбә дә яратмыйм, тагын нидер ашамадым инде шунда. Чәйгә барып җиткәнче күбәй бердән баш тартылды, ә ул чәйгә гөбә дия пешерде. Балачактан килен, булачак килен бигрәк көйсез димәсен өчен ашадым инде. Ә ул шундый тәмле пешерә аны. Шуннан бирле ашый башладым.
Тутыр... Антирейтинг түгел, бу киресенчә бит инде мәхәббәт тарихы бу, love story. Бу love story инде бу диеге. Бәлки синең әле love story язылмадыр. Ашап карамар бит.
Не зашло. Син ашамадың. Мин пешердем, син ашамадың. Син пешердең, мин ашамадым. Мәңгелек кейста калдырачак һәм бер 60 яшьтә килеп чыгачак. Менә син ашамаган икән 40 ел элек дип. Дәвам итәбез.
Бу шул ук Туташ ханым яза, Тутырма яратмыйм әле, сәбәбен дә аңлата алмыйм. Менә ашап караган бар инде аны да, тик күңелгә ятмады. Холодец белән вайплары бер диимме соң? Гөбәдәнеме?
Юк, бу тутырма. Тутырма. Без, без дәвам итәбез инде хә башка яратмый торган Сиңа ризыклар. тутырманың нәрсә икәнен әйтсәң?
Тутырма ул аңлавымча, эчәкнең теге тышы була бит инде, эчәкне юалар һәм аның эченә тутыралар. Итме?
Итне менә Турап тутыралар микән, әллә фарш иттереп чыгарып тутыралар микән, ансын кем ничектер инде аның технологиясе, чынлап та. Якынча шулай. Анары аны пешерәләр суда. О, бу суда пешсә бөтенләй бомба була инде бу. Бу теге колбасаның бик ни варианты инде. Иң гади варианты. Иң гади примитив варианты. Нисез, тәмләткечләрсез. Юк, бәлки тәмләткечләр кушыладыр инде анда. Мин былай технологиясен юк. Суда пешерәсең икән, ул бит инде суга чыгып бетә бит инде. Аның эчендә нәрсә генә кала инде. Аны кыздырып. Менә мисал өчен шул аш пешергәндә, әйме, аш пешергәндә суга сөяк саласың бит инде, ит саласың. Итен ашыйсың, суда пешкән ит бит инде кыздырылган ит белән Бер тигез түгел бит инде. Кыздырылган иткә анда тәмләткечләр кушасың, саласың, кыздырасың, майда пешә. Күпкә җетрәк бит инде аның тәме. Суда пешкән итнең тәме аңа хәтле ни түгел, бәрелеп тормый. Но аны күбесенчә тәм өчен түгел бит инде, файда өчен ашыйлар. Аксым чыга анага күбрәк булсын өчен, зыяны әзрәк булсын өчен кыздырмыйлар. Тутырманымы?
Юк, мин гомумән кыздырган һәм кыздырмаган. Мин нәрсәгә әйтмәкче булам, менә тутырманың мин чамалыйм, мин ашаган юк аны. Тутырманың тәме ниндирәк икән, чамалыйсы килә минем. Әгәр дә ул суда гына пешкән нәрсәкәй икән, гади фаршны суда пешереп кара син. Ул әле ит кисәге исән чакта, әле ул нормальный пешә, ничектер теге суда таралып бетми. Әйдә сорыйбыз.
Говоритедан. Говорите хәртүтә сөйләп бетермим дә, менә фаршка әйләндерсәң, ничектер аның суга бөтен матдәләре таралып бетә ахрысы, һәм ниндидер тимер тәме килә башлый ул иттән. Су тәме килә башлый. Һәм тутырма миңа дисә бик әйбәдән әйбер түгел, искитәрлек тәм буенча. Шуңа яратмадыр идем.
Тутырма, рецепт. Сыер ите,

Һәм суган. Һәм төрле тәмле кешеләр. Бу беләсеңме, мал суйганда гадәттә тавыкларны япмаган булсаң, шунда йөриләр инде алар шукып. Шунда берсен тотканнар да инде әйдә китте алайса дигәннәр дә, аны да тураклаганнар. Э, ну менә бу беренче рецепт язган бу ниндидер бик ни? Үзенчәлекле рецепт кайвакыт пошый ит инде. Тутырма ниндидер бер комбинация, но син моның нин әйттең, теге составын әйттең, ә ничек пешерелер аны? Сулап Менә хәзер шунда дәвам итәбез. Монда әзерлиләр эчәкне, шунда тутырыр өчен әйберләрне, э, ит тарткыч аша уздыралар.
Бөтен уздыралар.
Кыздыралар?
Юк, уздыралар менә шушы ит тарткыч аша э, суганын кушып, башка әйберләрен кушып. Кемнәрдер
Кемнәрдер ашап та карый. Шул вакытта.
Так, чыгардылар фарш. Һәм шунда фарш тутыралар. Аннан соң бүтәкәсенә.
Әллә аларның бөтенесен Юк, инде тавык бүтәкәсе монда эченә тутырыла торган әйберләр составына керә. Эчәккә тутыралар барысын да, колбаса кебек. Менә шуны, шушы фаршны тутыралар да, аннан соң Э, кайнатып алалар суда. Монда рус телендә язылган, мин татарча тәрҗемә итеп барам инде, шуңа күрә генә.
Чат GPT. Чат GPT.
GPT монда отдыхает. 40 минут тирәсе кайнатыла диелгән, аннан соң кыздырып алалар. Кайнатканнан соң кыздыралар. До аппетитной корочки.
Вот тышын формасына китерәләр инде. Бу теге ни кебек була, беләсеңме? Купаты, купаты кебек була аннан соң.
Син хәтерлисеңме, без күп ата ашаган идек, без аны суга гына биреп ашадык. Кайчан ул?
Хәтерләмисеңме?
Юк. Без аны ашый алмадык чөнки.
Җүнләп. Чөнки күп атта, дөрес әйтәсең син, шул шуңа охшаган ул, ул бит инде шул печәк. Иә. Эченә ничектер теге бик вак фарш тутырылган бит инде. Паста кебек. Пастага әйләндерелгән фарш бит инде аның эчендә. Ул Монда формасы гына аерылып тора икән алар. Тауык белән нене буташтыралар буйлар. Тана икән кара. Икесен бергә. Һәм нәзек кенә ясыйлар, күп ат. Әйе.
Һәм аны әгәр дә ачык утта кыздырсаң, ачык утта дигән сүз инде шул теге шашлык кебек. Төтендә. Ул нормально. Аның теге ниләре калмый, әллә нинди явыз тәмнәре. Ну менә кафеларда да бит. Суда гына булса без аны ашамак.
Кемдер шашлыкны болай гына кыздыра, табада гына кыздыра, кемдер ачык утта кыздыра. Ачык утта кыздырылган шашлык әлбәттә тәмлерәк инде. Тегесе миңа фальшивка кебек тоела.
Ул... Нигә аны шашлык итеп саталар? Монсы инде бүтән юкка кереп китәбез хәзер. Бу бары тик нидә генә хата дип уйлыйм мин. Атамасындагы хата бу. Моны шашлык дияргә ярамый. Бу кыздырылган тавык ите бу. Табада кыздырасың икән, бу кыздырылган тавык ите булырга тиеш. Шулай язырга тиешләр аны. Әгәр инде алар аны ачык утта әйләндереп, борып нитәләр икән, пешерәләр икән, әйме? Бу инде шашлык. Менә боларны контроль алырга кирәк, кая карыйм да администрация.
Әйдә дәвам итәбез. Бу бик күп җаваплар килде бер ханымнан, шуңа күрә шуларны укыйк. Тагын искә төште, бәлеш бәлеш булырга тиеш, бәрәңгеле, итле. Баллы бәлеш, борай бәлеше, мишәр ягы деликатесы корабыдай бәлеше кебек вариацияләрне кабул итмим.
Моңа бәлеш ошый, калган бәлешләр итми. Бәлеш бары тик Итле, бәрәңгеле. Традицион бәлеш. Әйе. Бүтәннәрне кабул итә алмый инде, күңеленә якын китерми. Әйе. Төп ние, дәвасы шул инде моның. Әйе. Шуларны яратмый. Татар халык ашларының шул бәлешнең вариацияләрен яратмый инде бу. Шулай. Теге яңа, яңа мәктәпне яратмый бу. Яңа мәктәпне яратмыйлар.
Новаторларны. Алга таба. Менә әйткәнемчә, кемдер яратмый, кемдер ашый алмый. Ашамаска тырышам, әмма барып чыкмый. Унда теге смайлик. Күзләре кыплан. Камыр ризыклары бит гомумән Ә, камыр ризыклары бит гомумән глютен бармый. Глютен ярамый инде менә бу кызга. Каты, корт һәм башка сөт ризыкларында лактоза ди. Менә кемдәдер әйе лактазаның недостаточность бар. Сөтне эшкәртә алмыйлар. Сөт ризыкларыннан сыр һәм гөбәдияне ашыйм.
Сыр һәм гөбәдияне? Әйе. Һәм аның лактоза не доставить. Сөт ризыкларыннан сыр һәм гөбәдияне ашыйм ди. Ну, гөбәдия сөт ризыгы түгел инде, аның составында сөт ризыгы бар, менә шуларны гына ашый алам ди. А. Коклаган каз, үрдәк яратмаучылар бар. Менә искә төште. Менә мин хәзер бишенче урыннан алып атам ашнайме, ул аска төшә, һәм коклаган каз, үрдәк менә, һәм аска төшеп бетәчәк хәзер аш. Коклаган каз, Хәтта бишенче урыннан да түгелдер, мөгаен. Хәтта мин аны, бәлки, икенче урынга да куер идем. Бәлки, беренче урынга да менгезер идем каклаган казны һәм үрдәкне. Каклаганмы анда, какланмаганмы, теге тозланган каз. Ничек инде каклаган казны яратмаска мөмкин? Минем әни аны шундый тәмле иттереп каклый. Менә син сарык яратмыйсың. Ие. Каклап бирсәләр орсызмы? Юк.
Ник орсамын син? Тозлап бирсәләр орсызмы? Юк.
Ел буе тозлыйлар менә шунда тозлы ята аунап. Алай дисәң, бер юлы без шашлык пешергән идек һәм безнең ничектер сарык итләре җыелган иде корбаннан соң. Без шулардан шашлык ясадык. Ул шундый озак маринадта торды һәм без аны инде пешерергә су буена төшеп киттек һәм Шул вакытта кайтып төште кунаклар. Ул сарык ите болай да әз иде, күп түгел иде, без үзебез дә күп идек дияргә инде, гаиләдә дүрт кеше күп булганмы, юкмы? Әз түгел. Әз түгел инде, әйе. Ләкин менә шушы кунакларда өстәлгә чанда бер ун кеше җыелгандыр, мөгаен, ул сарык ите бершәр кисәк бәлки эләккәндер, бәлки эләкмәгәндер, белмим, әйтә алмыйм, ләкин ул шундый тәмле тоелды, мин менә беренче һәм соңгы тапкыр шунда сарык итен ашаганмындыр, шашлык форматында. Һәм ул бик тәмле булды, әз булганга күрә. Ашыйсы килгәнгә күрә, мөгаен. Шулайдыр.
Нинди дә булса әйбер сиңа тәмсез тоела икән, менә мин моның белән бик тә килешәм, бик тә риза. Мин әйме, үлә-бетә, тозланган каз ашарга җиткерергә мөмкин мине шундый халәткә. Аллаһым аның рәхмәте. Юк, бер ике-өч көн ашамый тор әле, әйме. Рәхәтләнеп ипи белән сыдырып куячаксың. Су белән, әйме, кара ипи белән Чистартылмаган бодайлы кара ипи белән тозланган каз ашарга җиткезеп була, хәтта мине дә дигәндәй. Менә теге гурман дияргә инде буларак әйтим. Коклаган казы име, аның итен генә ашасаң, ул алай ук тәмле түгел.
Май белән. Әгәр дә менә ипи аласың, име? Ул ипи өстенә неен куясың? Кара итен, коклаган казның. Аның өстенә теге майын, ну, тиреле майлы бергә шундый өлешен, бутерброд кебек шундый тәмле. Һәм шуны менә Ашыйсың, аннан мае бүленеп чыга. Ул менә нигә, әпәйгә, бездә әпәй диләр, әпәйгә сеңә бара. Һәм менә чын теге каз тәме инде чыга шул вакытта. Менә шул вакытта гына тәмле тоела ул. Миңа уф авызыма сулар килде. Әти алып биргән казны тозлап куйды әни. Ул авылда инде. Безне көтә өч айдан. Сине көтә ул егетне.
Ну, Менә син каз тәме дисең, миңа аның каз тәме ошамый да инде. Миңа ул казның үзенең бер аерым тәме бар, ниндидер теге нык сизелә торган исе дә бар аның. Шундук теге хәтта кисергә дә кирәк, миңа чыгарып куялар икән, шундук исе аңлап куям. Бигрәк тә аны ашта пешерәләр, әйме? Аш пешкән вакытта да бөтен дөньяга таралган исе. Теге соры иде кебек.
Сарыкның үзенең бер аерым исе бар, казның үзенең бер аерым исе бар. Һәм миңа аның исе шул хәтле ошамый инде. Сарыктан да ныграк ошамый ул миңа. Мин сарыкны рәхәтләнеп ашый алам, каз белән чагыштырсаң. Казны да рәхәтләнеп ашый алыр идем, әгәр дә мине җитәрлек дәрәҗәдә ач тотсаң. Шул. Әйдә уразада ашап кара. Юк.
Уразада мин 5 килограммга ябыктым соң әле теге елда. Уразада ни кими бит инде теге ашау күләме кими. Әйе.
Ешлыгы да. Ну, бу нигә мин риза түгел дигәндәй. Кол ашарга.
Менә син әйттең, баллы ризыкларның берсе дә итми дип, чәкчәккә битарафмын. Төрле пирогларга да битараф идем. Бу хаман да шул эмиграция үзгәрткән кеше. Менә аннары кайтырбыз ә эмиграция мәсьәләсенә. Әйе.
Нәрсә димәкчем әле? Битарафем, менә бар бит инде яратмыйм. Мин яратмыймны ике төрле мәгънәдә аңлыйм. Бар яратмыйм нейтраль, әмма мин яратмыйм, исем китми ягъни. Яратмыйм. Бармы бар, яра булса ярый. Ашый алам ягъни, но исем китми, үлә бит ашам. Ә бар яратмыйм. Менә теге хәтта авызыма да аласы килмәйме, шуның хәтле минем өчен күңелемә ятмый торган әйбер. Бу моны яза, яратмыйм, исем китми мәгънәсендә. Ә тегеләре язалар, я яратмыйм теге ну, офисе килми, кирәкми бу миңа. Әйе, гомумән.
Гөбәдияне яратмыйм менә. Тутырманы яратмыйм. Китермәгез миңа андый бер дигән кебек. Ә бу яратмыйм дип язган, ну, бирсәгез ашыйм инде, чәй эчәм инде дигән кебек. Иммиграциядә проблема нидә бит ул? Менә бу Әйбер булмау да, син анда чәк-чәк таба алмыйсың, син анда хәтта элементар эремчек таба алмыйсың. Мин Төркиядә эремчек таба алмадым. Мин хурланып үлдерсә яме, мин иң яратмаган эшем ашарга пешерү һәм хәтта мин дә Төркиядә эремчек ясадым юырттан. Шуны саласың да тавага, Күпмедер кайнатасың, ул укмаша башлый, аның суы чыга өскә, аска ни утыра инде шул теге укмашкан эремчекләр утыра. Шул суын теге тешемне кысып түктем инде мин аны. Ул суыннан бик күп әйбер ясыйлар икән аның. Коймаклар, тагын әллә нәрсәләр, кемдер аны хәтта Фальшивка. А?
Фальшивка. Юк, аны кемдер катырып та куя. Шул теге сыворотка диләр бит менә. Әйе.
Менә түктем. Һәм минем анда бер киломсың, кило ярымлымы, бер чиләк йогурт иде, әйме? Аңа шул хәтле бер эремчеге калды инде, булса шул 150, максимум 200 грамм эремчек һәм шул хәтле үз бәясе кыйбатка чыга иде аның. Шуңа белән бер 200 грамм өчен шул 400-500 сум. Мин аны бер-ике тапкыр ясадым, но аннан соң әйтәм, болай булмый. Аннары соң ашамадым мин. Менә эремчекне табып булмый, менә чәк-чәк мәсьәләсендә аны табып була, мөгаен. Хәзер бит инде доставкалар бар. Чит илдәме?
Чәкчәк уңайлы, аны ясап куйдың һәм аны ул бозылмый. Аны теләсә кайсы почмагына җибәреп була дөньяның. Була, мин хәтта Бәлеш, гөбәдия һәм башка ризыкларны булмый. Әйтәм хәер.
Беренче барганда Төркиягә без бит инде туйга бардык анда, дусның апасының туена. Мин анда шундый бер зур нем бар иде минем, сумкам бар иде. Шуңа чәк-чәк тутырып бардым мин. Зур. Чәк-чәк дигәндә син нәрсәне менә күз алдыңа тотасың? Аны бит әле аерыла икән. Кама алды һәм кама арты. Төрлечә. Менә нидә ярар? Бездә, бездә диик инде. Менә Сарман якларында, әни якларында мин бит инде күбрәк аларныкын күрдем мин. Киркәледә күрмәдем чәк-чәкне. Пешерүчеләрне бездә юк кебек алар. Әби, минем әби пешерә иде чәкчәкне һәм ул чәкчәк бавырсак хәтле аңлый. Диләр. Шул чәкчәкләр инде. Бавырсак хәтле зурлыкта, нәзек түгел, теге бармак очы хәтле генә. Зур-зур шундый кисәкләр һәм өстенә бит инде шул бал сиробы нитәләр, агызалар бит инде. Агып төшә ул кота.
Бездә күрсәләр инде моны бу бавырсак диярләр иде, мәсәлән. Ә бавырсак, бавырсак пешерәләр, бавырсак ул бит инде шикәр белән ителгән, теге өстендә шикәр бит инде ул. Шикәр пудрасы димиз. Технологиясен карап инде, һәркем үзенчә. Ну анда балның катышы юк. Әгәр баллы әйбер икән инде, аның размеры мондый була ала, мондый була ала, ул чәк-чәк санала инде. Сарманда, мизәләдә дә шулай була. Мин хәтерлим, Литвада булганда чәкчәккә охшаган әйбер күргән идем. Ул гел бит инде чит җирдә йөрисең, үзеңнекенә охшаган әйберләр эзләп. Чәкчәккә охшаган иде, ләкин ул теге түгәрәгрәк идем димме соң? Мин чәкчәк дигәндә вак иттереп котырылган, бал белән котырылган әйберне күз алдына китерәм инде. Күз алдында тотам. Сез дә шулай ясадыгызмы?
Әйе.
Мин дә шулай ясадым. Зур ясамыйлар. Зур ул чәкчәк түгел, ләкин менә Чаллыда да э, күп кулинария үзәкләрендә ясыйлар зур иттереп. Менә нечкә билне ал, алар да шулай Нечкә зур. билләре Мөгаен, менә аның шуларның.
хуҗабикәсе шул Сарман яки Минзәлә якларыныкыдыр. Әйтә алмыйм, ләкин алар менә үзләре өчен эталон итеп алганнар инде зур бавырсак формасындагы Зурны, ны беләсеңме, чәкчәк иттереп. аның уңайлырак ул, миңа дисәң, уңайлырак. Аны хәтта кисәргә дә кирәкми. Менә табынга куясың икән, хәтта аны бармак белән каерып алып була. Бик каты ябышмаган булса, Әйе, озак тормаган шунысы. булса, әле яңа әзерләнгән булса, аны куптарып алып була. Инде менә суыткычка куеп, шунда суынса, ул ябышып ката, анда инде ватыла башлый. Ә кечкенә соң айланырдан шулай ук төрлечә әвәләп була, төрле формаларга китереп. Кечкенәсе уңайлы, икенче очракта аны теге кисеп берәр кешегә кисеп тараткан очракта уңайлы. Ноклак булгачтан яхшырак киселә. Менә тегеләй тыгасың да итеп булмый, кисеп булмый. Әйтеп бетермәдем, Литвада охшаган шундай әйбер күрдем, шар формасында инде. Шулай катырылган иде бал белән, ләкин ул кукуруз. Оныннан ясалган. Менә алганнар рузикны, әйме, һәм бал белән катырып куйганнар түгәрәк рузикларны. Шикәр урынына, әйме? Әйе.
Кызык технология моңа. Мин аны алмадым, алып кайтмадым. Ник алып кайтмадымдыр? Мин алдым анда аларның халык ризыгын. Мин аны аңлатып та бетерә алмыйм хәзер. Ничә ул пирамидка кебек төзелгән иде менә Сараның бер бит әле уенчыгы. Шулайрак төзелгән, ләкин барысы да бер төрлерәк. Менә шундый катлам-катлам камыр ризыклары тезелгән бер-берсе өстенә. Котырылган идеме, юкмы хәтерләмим мин аны тәмен дә. Беләсезме, чит илдә йөргәндә анда никтер теге нәрсә булса алып кайту проблемасы тормый дигәндәй. Син уйламыйсың. Мин монда йөрим, әйме, мин рәхәтләнәм, мин дөнья күрәм, нәрсәгә миңа нинди дә булса ибралып кайтырга. Син монда хәзер кайфовать итеп каласың килә, күбрәк. Никтер минем шулай. Мин гомумән әйбер ташып йөрергә яратмыйм, җенем сөйми. Бигрәк тә беренче әйбер булса, әйме, бетте инде котырына башлыйм.
Белмим, кайткач та менә шушы сәяхәт мизгелләрен озайтасы килә. Ну, мин аңлыйм, син видеолар, фотографияләрне шундый ысул итеп кулланасың инде, әйме. Ә минем өчен ул инде материаль әйберләр дә башка төрле инде. Кием, мәсәлән. Мин ул материаль әйберләргә әле соңгы вакытта гына теге игътибарым күбрәк бөтен җәлеп итә башлаган инде. Шул ук ниләрне, сувенирларны алабыз бит инде, кая барсак та. Ну, кызык бит инде, туганнарга бирәсең. Ул кызык, менә суыткычта тора, әйме, син ашаган саен шуны алып карыйсың, эх, бар иде вакытлар, дип утырасың, җилеп. Картайдык инде, картайдык, барып булмас инде кабат, дип. Без ниткән әгәр, нәрсәләр син бәрәңге килокалорияларын үлчәдем дидең, кара бодайныкын үлчәдем дидең. Мин бит инде төп, төп дәгъваның берсе, мин әйттем татар халык ашларының туклыклылыгы җитми миңа дидем. Алар туклыклы түгел дидем, аларны ашап туеп булмый дидем.
Һәм без. Мин чат-җипитидан. Сорадым. Сорадым, әйе. Син алдыңгы бит инде. Мин урыс тормызрак, мин гади. Үзең сайладың. Яндекска кереп не утырдым куллар белән җи.
Кыскасы, безнең монда претензия бар бәлешкә. Аны Юк, минем, минем претензия бар бәрәңгегә. Чөнки бәрәңгене ничек кенә ашасам да, шәхсән минем очракта, аны пюре иттереп ашыйсыңмы, гади иттереп тураклап кыздырып ашыйсыңмы, аның белән мин туя алмыйм. Ягъни шул ук күләмдә, шул ук авырлыкта карабодайны алсак, бәрәңге кебек, әйме, карабодай ашап мин туям һәм йөри алам ярты көн. Бигрәк тә Кэтлит белән карабодай булса, бөтенләй инде идеаль вариант. Ләкин кэтлит белән пюре булса, минем тамак туймый. Хәтта Беләсеңме, карамастан.
Без монда марафончы белән кем диләр әле? Әкрен... Спринтермы? Спринтерны чагыштырган кебек утырабыз хәзер. Бу очракта безнең карабодай ул марафончы. Аны ашыйсың, чынлап та аның энергиясе, аннан алынган энергия ул Озаккарак җитә, ул әкрен генә үзләштерелә һәм озаккарак бара аның, чынлап та, туклыклылыгы. Ә бәрәңге, менә син аны ашадың, менә энергетическая бомба. Ул сиңа тиз арада энергия биреп куя. Син моны укыдыңмы, әллә үзең электән белеп әйтәсеңме? Мин моны укыдым да һәм мин моны электән дә чамалый идем. Ник соң син миңа моны әйтмәдең?
Мин яңа беләм моны. Беләсеңме? Чөнки бәрәңге ул тиз үзләштерелә торган углеводлар составына кермиме икән? Шулайдыр.
Менә мин моны әйме, белми торып, менә мин моны беренче иштем. Менә бу марафончы һәм спринтерны.
Юк, марафончы белән спринтерны мин әле генә әйттем. Юк, аңладым мин.
Менә бәрәңгенең шулай тиз үзләшүе һәм тиз арада бик күп энергия бирүен әле яңа гына аңладым. Моның да үз плюслары бар. Түгел, үлеп яткан кешегә бәрәңге бирәсең икән, күпкә яхшырак.
Ачтан үлмәсен өчен. Ләкин мин моны белми торып әйме, мин моны әллә кайчаннан сизә идем. Шуны әйтәм бит. Мин бәрәңге ашыйм, Ике сәгатьтә минем тагын ашыйсы килә. Әйе.
Ә мин карабодай ашыйм, мин 6 сәгатьтән соң да әле теге 2 сәгать бәрәңге ашаган кебек түгел. Мин хаман йөри алам әле күпмедер. Мин ярты көн йөри алам карабодайдан соң. Бигрәк тә нидә, менә бу теге сәяхәтләрдә име, син бит инде анда Ике-өч сәгать саен ашап тора алмыйсың. Иртән ашадың анда, чыртыр-пыртыр берәр нәрсә. Анда обедта, төш вакытында ашадың, тагын берәр нәрсә. Йөрергә керәсең, кичкә хәтле. Бәрәңге туры килә икән миңа, мин үләм анда. Кичкә таба инде мин бүре кебек улый башлыйм. Ләкин карабодай булса, бәхетемә туры килеп, мин инде йөрим рәхәтләнеп, аның хәтле начар хис итмим үземне.
Мин ешрак шул яклы, ул яктан. Ниндидер запаслар йөртү юк. Моның бит проблемасы икенче яктан чыгачак. Син менә бәрәңге ашадан, әйме? Син аны ешрак ашыйсың икән, син масса җыя башлыйсың аннан соң. Син теге ашказаның аны чыгарып бетерә, син ашыйсың килә. Юк, гел бәрәңге ашап утырмыйсың инде. Син сигнал бирә, мин туймадым ди, тагын аша ди. Син тагын ашыйсың. Ул энергия чыгып бетми син, ул син саклана. Карабуда яшисең да йөрисең теге. Шуңа күрә син шундый зифа нечкә билле.
Зифа түгел инде, Киңәя башлады. Бәлешләр ашый башлады.
Ишеккә инде хәлгән белән кереп куйачак.
Кыскасы, без без дияргә инде син Яндекска мөрәҗәгать иттең просто аларның. Мин теге бик төпченеп утырмадым мин шул эш вакытында чәй эчкәндә тиз-тиз генә карап чыктым. Килокалорияларын һәм ниен карадым, туклыклылыгын, клетчатка ягыннан. Һәм нинди фикергә килдең? Анда язылган, анда беләсеңме, анда чагыштырылган ниләрен, яраһар, карап тормыйм инде. Килокалорий ягыннан анда бәрәңге, бәрәңге бит инде аның составында болай да су бар. Менә шул бәрәңгене корытсаң, әлбәттә, һичшиксез теге массасы белән чагыштырсаң, аның килокалорияләре нисбәте үзгәреп, арта инде. Ләкин бәрәңгене корытып итмисең бит инде, ашамыйсың. Чипсы кебек. Бар бит теге роллтоннар.
Роталар?
Әйе.
Бәрәңгеләрме?
Бәрәңге пюресын.
Бит аңа барган сусын саласың.
Ә, шулай шул.
Анда бит әз генә төбендә генә. Әйе.
Корытып ашасаң, бәрәңге һәм карабодай алар, ну, чагыштырмача плюс-минус бер чама инде.
Ләкин бәрәңгенең эчендә суы күп булу сәбәпле, бәрәңгенең килокалорияләре бик каты төшә. Һәм 80-90 килокалория була аның 100 грамы. 100 грамм бәрәңге, максимум 90 килокалория. Карабодайның киресенчә, ул бит инде болай да коры. Коры килеш менә шулай ашасаң, су эчеп, авызыңда болгатып, аның килокалориясе 300 килокалория 100 гә. Ләкин син аны суда пешерәсең. Суда пешергәч, аның да килокалорияләре төшеп бетә. Һәм бик каты сусыл булса карабодай, шулай ук бәрәңге белән бер чама чамалаша инде ул. Ләкин бит карабодайны карырак та пешереп, шундый дип кош формасына китермәсен. Исен алып ашамыйсың бит.
Мин бит инде аны җуеш килеш ашамыйм ахыр.
рассыпчатый ну юл таралып тора барыбер ничек кенә әйтсәң дә карабодай теге бөтенләй суда йөзеп йөрмәсә бераз корырак пешкән булса аның чама белән 120-130 чамасы дигән килокалориялары бераз гына бер ярым тапкыр күбрәк ләкин аның икенче ягы бар клетчатка дигән әйбер Мин аны белеп бетермим нәрсә икән. Биолог түгел. Син әйтерсең ансын. Ул күбрәк шул теге ашказаның эшләвенә тәэсир итә инде. Ничек эшли, туклылык ягына да бераз, ни ягына? Туклылык дигәннән, организм ничек итә, хис итә үзен. Җитте маңа, юкмы? Менә шуның хәтле күләм ашамлык. Карабудайны ашый да җитте кебек саный, чөнки аның клетчаткасы күп. Күбрәк инде, күп дигән сүз күбрәк. Бәрәңгедән, бәрәңгедә ике-өч грамм богай, 100 граммда, карабодайда ике тапкыр күбрәк, анда дүрт-биш грамм.
Һәм ул менә клетчатка дигәнең, ул кебесенчә ни өчен кирәк инде, ашказанның дөрес эшләве өчен. Һәм андагы бактерияләр үзләрен бик яхшы хис итсеннәр өчен. Әйе, ну бәрәңгедә әзрәк. Бәрәңгедә әзрәк? Әйе, без бит инде аңладык хәзер монда максатына күрә. Безнең нинди максат? Безгә озакка кирәкме энергия яки безгә тиз арада кирәкме? Менә без хәзер кофе эчәбезме, ләки башка әйбер эчеп Алайга китсәме, татар халык ашларының Без бит әле бәлешне чагыштырмадык. Син карабыдай турында әйттең. Карабыдай белән. Менә хәзер фикер бераз үзгәрде. Нигә? Татар халык ашларына туклыклылык ягыннан карасаң, Татар кешесе кем ул, әйме? Татар кешесе, гадәттә, ул бит инде, ул бик кимсетеп әйтү түгел, ул элек-электән авылда яшәгән бит инде, әйме? Аның маллары күп, җире бар. Аның вакыты юк, карабодай ашап, анда әкрен генә, сүлпән генә йөрергә ярты көн. Аңа ашарга кирәк конкретно һәм бәреп эшләргә кирәк, кичкә хәтле. Малын карарга кирәк, җир сөрергә кирәк. Аннары соң кич белән бара да ята, йоклый. Яки туйда бәлеш ашый да типтереп бии. Бәлки.
Менә бу яктан бәрәңгенең өстенлеге күпкә зуррак, карабодай белән чагыштырганда. Но мин бит инде, мин мал карамыйм монда. Миңа минем очракта ни кирәк? Бераз сузырга кирәк аны. Бер ашадың һәм йөрисең. Миңа Минем кирәкми. вакытым юк ашарга ди.
Вакыт бар, минем теләк юк. Теләгең юк. Теләк юк ашарга, те- аннан ары минем теләк юк нәрсә дә булса пешерергә. Шуңа өйләндем бит. инде. Без
Мин шуңа күрә курслар уздым, әйе, татар халык ашлары буенча. Татар халык ашлары. Бик Да, тәмле һәм төрлечә. файдалы. Э, ф- Мин менә GPT белән язышканнарымны хәзер карап утырам. Безнең Казанда бер кафеда сатыла бәлеш эгоист. Бәлеш эгоист.
Менә без бит инде алдан әйтеп куйдык, бәлеш ул бөтен кеше белән бергә җыелып ашый торган әйбер. Һәм әлбәттә аның Кына киттек, без аны әйтеп бетермәдек.
Яңадан әйтеп бетермәдек, әйе, менә яңадан әйтсәк, бәлеш чынлап та ул күп кешеләр җыелган вакытта, ниндидер мәҗлес вакытында ясала һәм Аның фәлсәфәсе дә нәрсәдән гыйбарәт? Ул менә шулай кешеләрне берләштерә торган ниндидер чара, тирәсенә җыя торган ризык булып тора диеп инде әйтәләр. Шулай да инде, чыннан да. Һәм менә бу Казандагы бер кафедагы бәлеш эгоист менә бу әйберләргә бөтенләй капма-каршы әйбер инде. Менә кешенең чынлап та бәлеш ашыйсы килә. Аны чарага барасы килми. Кеше җыясы килми. Кеше җыясы килми. Аны чарага чакырмадылар, ләкин аның бәлеш ашыйсы килә. Менә шундый кешеләр өчендер инде бу. Ул бара, заказлый. Ничә сум? 600 сум тирәсе ялгышмасам. Әйе, менә бу бәлеш эгоист. Диаметрын әйтә алмыйм мин аның. Теге картинкадан гына карап инде менә шундый.
Бер 10-15 тирән. 400 грамм. 400 грамм?
400 грамм, әйе.
Ну, уны, мин аны 13 сантиметр иттереп алдым, аның диаметрын санар өчен инде миңа кирәк булды. Зур бәлеш рецептын менә шушы 13 сантиметр диаметрдагы бәлешкә күчердем. Димәк, Бу, бу бит инде 400 грамм дисең син. Бу 400 грамм бер порция улытмы соң? Ул бит 400 граммны ашый аламы соң кеше бер утыру? Нишләп?
Менә мин чагыштыру өчен карадым безнең э, нәрсәле карабыдай белән кәтлитне, име? Карабыдай якынча 130 грамм кулланыла бер порцияда. Ә кәтлит 300 грамм. 300 граммы бер кәтлит. Әйе. Бер кәтлит 300 граммы? Әйе.
Бу без йөри торган бер кафеда шулай. Анда 300 граммга кәтлит салып бирмиләр. Бирмиләрме? Ну, аның бит инде бөтенесе дә ит түгел. Анда ипи кушалар, суган кушалар.
Бик кызыклы тема. Куриные желудочки, куриные сердечки. Үлчәү белән барам әле мин анда. Әйе, үлчәргә кирәк. Ну, если кет бит 300, ну, яра булсын да 300 булсын. Ну, якынча 400-гә җыела шул. Яра бер порция булсын да ялайса бу бәлеш. Булсын ди.
Ну, а сен капкачын ашамаска мөмкинсең. Юк, ашыйбыз, тулаем ашыйбыз. Ашыйбыз, әйме?
Бер нәрсә булдырмыйбыз. Тәринкәсендә ялайбыз аннарыз. Соңына.
Алам куям башларга икән. Монда шулай рус телендә. Юк, монда бит инде моның Ахыр нәтиҗәсен биргәннәрме соң, юкмы? Нәтиҗәсе бар.
Моны әйдә нәтиҗәсен әйт, күпме килокалорий монда барлыгы? Ә, килокалорий э, килокалорияләре белән кирәк саныймы? Алары да бар. Кешегә, гадәттә, кешегә, нормаль кешегә, 70 килолык кешегә 2000 ярым 3000 килокалорий кирәк була ул. Әгәр ул нык авыр эш эшләмәсә, нык авыр эш эшләсә, анда бермә бер артырга мөмкин, анда 5000 дә җитергә мөмкин. Бу инде нормада. Һәм ул нидән дә тора диләр инде, кешенең метаболизмыннан да тора. Кемдер тизрәк үзләштерә, тизрәк чыгара, кемдер озаграк. Әгәр дә без бәлешне кара ит белән пешерсәк, кара сыер ите белән, аның менә унөч сантиметр диаметрлы бәлешнең. Дүрт йөз граммы.
Дүрт йөз граммы

Хәтта моның авырлыгы, авырлыгы күбрәк. Бераз гына. Мин беләм синең төгәллек ни Калорий мәсте яртыга кимрәк. Ике тапкыр әзрәк. Ике тапкыр. Син беләсең минем нәрсәне? Төгәл соннар ярысканыңны дим. Юк, миңа аның хәтле төгәллек кирәкми. Монда безгә чама белән дә җитә, аңлашыла бит. Чама белән менә нәрсә тәкъдим итә безнең ChatGPT дияргә инде. Без монда эшне просто җиңеләйттек. Бәле шул энергетик бомба диелгән һәм кәтлит белән карабодайны ике тапкыр инде. Ашарга кирәк.
Ашарга кирәк. Аның калориялелеген ике тапкыр арттыра диелгән.
Ну, шуны әйтәм бит. Яки монда сайлау мөмкинлеге сиңа. Яки син бер бәлеш ашыйсың, әйме? 400 грамм. Яки син ике тапкыр ике порция, юк, бер тапкыр ике порция. Ашый аласыңмы?
Менә сорау нәрсәдә? Син ашый алмыйсың бит инде аны. Ну, ниндидер бер качок булсын лучше. Мин миңа дисәк кеше көненә бер килограмм, бер килограмм әйбер ашый дер инде ул. Юк, көн дәвамында түгел бит бу, бер утыруда ашау турында сүз бар. Бер утыруда, бер утыруда мин белмим, 400 ны ашап була микән? Менә монарда да шикләнәм мин 300. Барырга кирәк, ашарга кирәк.
Just do it, әйме? Just do it.
Хәм безгә ул тәкъдим итеп, кәтлит белән карабда яшәргә? Ник?

Ә нидә бәлештә нәрсәседер бик югары, бүтәннәр бик тәбәнәк диясе килә. Менә әгәр дә синең әйме тәти генә менә бөтен ниләреңне, мускулларыңны тәртиптә генә тотасың килә икән, плюс-минус бер тирә, бернинди май кундырмыйча, шундый ит кунган килеш кенә тотасың килә икән, сиңа кәтлит белән карабодай ашарга кирәк. Әгәр дә инде синең май кундырасың килә икән, менә көн дә бәлеш. Ну, ашка көн дә йөрергә кирәк инде. Соң, белмим, хәзрәтләр безне бик зифа уйлый.
Барды, кошка бардың, ашадың дигән сүз түгел инде, наверное. Но бит хәзер глютенсыз бәлешләр дә модада. Глютенсыз бәлеш
монда бәлеш бәлеш булырга тиеш. Итсез бәлеш монда теге хатын әйтмеши, кара бодайлы бәлеш, әллә инде арпалы бәлеш, шуңа әйләнеп кайта инде бу. Глютенсыз бәлеш. Игътибар итә башладым теге чаллы икмәге ипиләренә мин ипи алам бит инде эшкә. Анда составын укыйм кайчак, татарча матур язганнар шулар. Теге тегеләй арпа оны, тарттырылган арпа оны, мондый он, тегенди он, глютен бар дигән. Хәтта инде хәзер составына да язалар. Шуңа хәтле модага керде бу глютен ише әйбер. Элек бит Бу суны юеш дигән кебек.
Ну шулайдыр инде, ул болай да бар бит. Глютен болай да бар инде, әйе, клейковина. Булмаска мөмкин.
Шуңа хәтле модага әйләнде һәм миңа дисә бу ниндидер теге ни кебек кенә трендка бирелү күбрәк. Глютен кулланма. Глютен, ә аны язулары мөгаен, ну бөтенесе белмәскә мөмкин ипидә априори барлыгын глютенның. Һәм шуның өчен язалар да монда глютен бар дип, аннары аларга претензияләр килмәсен өчен. Мин аларның язуын әйтмим, алар трендка бирелә дип менә ясаучылар. заводлар мунчала икмәген үзләрен саклый алар алар һичшиксез үзләрен саклый ләкин менә бу кешеләрне башка кешеләрне сатып алучыларны глютен бармы юкмы дип укып утырулар яме мин глютен ашамыйм дип миңа кирәкми бу дип миңа бу куркыныч дип менә бу трендка бирелү дип уйлыйм юк чынлап та шундый кешеләр бар бит Соң алар элек тә булгандыр бит. Элек мондый бер ишеткәнем юк, мин бәләкәй чакта. Булган, алар аларның төрлеене менә борчылган, борчы, борчылу, эчем борчый дигән бер сүз ишеткәнем бар шулай. Бездә алай димиләр. Менә расстройство желудка диләр. Просто эшләре киткән.
Юк.
Ну анда күпшен күбенгән, анда тагын әллә нәрсәләр булган, алар просто аңламаганнар нәрсәдән икәннәр. Кыскасы менә шундый диагнозлы кешеләр бар, аларга чынлап та глютен ашау куркыныч.
Андый кешеләр миллионга бер малаен. Андый кешеләр, мисал өчен, бар шундый кешеләр, аларга арахис ярамый. Анда да ниндидер матдәләр бик зыянлы, хәтта анафилактик шокка китерергә мөмкин. Әйе. Алар бит инде аны белә, кайда нәрсә барлыгын. Андый кешеләр беләләр, ипидә бар, печеньеда бар, тегендә бар, монда бар. Ә монда үз-үзләренә диагноз куя торган Неужели шундый кешеләр өчен, әйме шундый хәтле аз кешеләр өчен һәрбер әйбергә язарга кирәк глютен бар дип. Бу бит инде хәтле чара күрергә кирәк дигән сүз түгел. Менә мисал өчен Леройга барсаң, әйме? Кая барсаң да теге сәүдә үзәкләренә, иң беренче рәтләрдә тоташ теге гарипләр өчен урын. Безнең шәһәрдә, безнең гомумән Татарстанда аның хәтле гарипләр юк. Бер парковкадагы гарипләр урыны хәтле. Ләкин ни буенча, тәртип буенча шулай каралган. Синең анда 1000 урының бар икән, шуның йөзесе гарипләр өчен булырга тиеш. Монда да шуның кебек. Хәтерлисеңме, без Милли китапханә алдына куйган идек машинаны, анда бөтенесе. Анда гарипләр урыны өстә бөтен җирдә.
Бөтен җирдә гарипләр.
Тулганда бит Ни оештырырга була? Сабан туй оештырырга була андагы урынга. Без аска төшереп куйдык инде. Әйе.
Менә шул.
Мин хәзер сәйтәм бит бу бары тик бар чынлап та бардыр шундый кешеләр теге. Ләкин алар аның хәтле күп түгел. Әйе. Ә калганнары шул кешеләргә охшарга тырышып, шулар артыннан куып, әйме үзләренә булмаган шик табып, миңа дисә, шулай ук мин гөлүтан ашамыйм, бу куркыныч, мин монардан үләчәкмен диелеп.

Менә бу глютен булмаган әйбер ашау белән беррәттән кофе эчү. Син кофе яратасыңмы? Яратам.
Нык яратасыңмы шуны? Нык яратмыйм.
Нык яратмыйсың, ләкин син менә гаеп иттереп әйтмим, әмма син теге урамга чыксаң да, коляска белән йөргәндә кофе алып чыгасың үзең белән. Гел түгел.
Гел түгел, но менә пятеркага барасың, әйме син кофе алып чыгасың үзең белән. Әйе. Әгәр син нигә машина йөртсәң, әйме заправкага керсәң, анда да кофе алып чыгар идең мөгаен. Чөнки анда шуның хәтле шартлар тудырылган, бик яхшы. Шуның хәтле зур ташламалар ясыйлар. Миңа кергән саен тәкъдим итәләр. Менә әгәр сез кофе алсагыз, әйме, 150 сумга, сезнең анда ягулык өчен ташламагыз 3% түгел, 5% булачак. Һәм бәлки ягулыгың бик күп тутырсаң, әйме анда 50-60 литр тутырсаң, бәлки кофе бәясе тигезләшер янең белән.
Бу бер Бик- бик яктан каты әйтми инде. Этәрәләр менә бу кофе культын. Миңа шулай тоела. Һә, бу килә күбрәк ниләрдән? Блогерлардан. Чөнки анда нәрсәдән китте бу? Мин моның теге тамырына карамакчыйм. Нидәндер дип уйлыйм мин. Программистлардан. Программист шундый успешный успех бит инде ул. Бара, элек нигә баралар инде алар? Макдональдска баралар яме. Рәсимгә сәлам. Рәсимне белмим, әйтә алмыйм, кофе тотып йөрим икән. Макдональдска Программист. баралар. Куялар үзләренең теге макбукларын, ачалар, анда бит инде алма янып тора, һичшиксез кофе алып куялар. Һәм менә бу кофе һәм макбук һәм синең кайдадыр читтә утыруың, коворкингта, һәм һичшиксез кофе булырга тиеш. Менә бу успешный успехның бер күренеше булып тора һәм шул трендка әйләнде. Бу үзеңә киеп карау кебек менә шушы кешеләрнең успешный успехларын, әйме, чынлап та әйе бар, бик Успешный успех ничек була татарча? Уңышка ирешкән кеше.
Бик зур уңышка ирешкән кешеләр бар, ләкин алар шулай аларның шулай кофе тотып йөрергә вакытлары бик бар микән, ансын әйтә алмыйм. Ләкин менә шулай үзләрен инде MacBook артында кофе куеп, ниндидер эшләгән кыяфәт чыгарып утыру
Юк, менә утыралар. Әйе. Мин әйтәм бит, бардыр андый кешеләр, чынлап та кофе яратучылар, һичшиксез бар, чынлап та үлеп кофе яратучылар. Андый кеше гадәттә беләсең, ул ун төрле кофены бирәсең икән, әмма унысын да әйтеп чыгачак ул. Бусы раф, тегесе жираф дип. Бусы латте, бусы экспресс, эспрессо, американо. Андый кешеләр бар, ләкин андый кешеләр Шул ук теге профессионаллар кебек, алар бармак белән санарлык. Бигрәк тә экспертлар кебек, алар гомумән дөньяда бер-ике генәдер инде. Ну, мин Гүзәлне беләм. Гүзәл менә чынлап та ярата ул кофеларның төрләрендә дә шарит.
Бәлки. Менә сорау, ярата ул ничек килгән икән аңа ярату? Чынлап та теге элек-электән эчкән микән? Менә анардан да сорыйсы иде, син кофены Ниләр, бала чагыңда эчә идеңме? Кайчан килде ул сиңа мәхәббәт? Балаларга бит ярамый кофе эчәргә. Бала дигән сүз инде, ну, унбер яшь булсаң бала бит инде. Ну, ярар. Унбиш яшь. Үсмер чактан.
Белмим, безнең вакытта бит андый кофейнялар модада түгел иде, кофе эчү. Менә. Ул бит хәзер. Модада түгел иде.
Ләкин кеше бит модадан тормый. Син нәрсәне дә булса яратасың икән, син кофейняга карап тормыйсың, син җаен табасың. Син чит илдән кайтартасың кирәк булса. Син кибеттән барып аласың кофены, үзең. Төеп ясыйсың аның бодайларын, әйме? Үзең эшләйсең. Әгәр чын-чынлап яратсаң. Әгәр чынлап яратмыйсың икән, әйме, теге кемгә дә булса күрсәтер өчен генә эшләсең икән, әйе, безгә хәр бөтен шартларын тудырдылар бөтен җирдә. Адым саен кофематлар, ниләр, кофелар сата торган әйберләр безнең эштә дә кофе саталар мисал. Димәк, алалар, димәк, эчәләр, димәк, кешегә ошый.
Шунда гына әйтәм бит, Минем бер нием теге, шием кешегә чынлап та ошый микән, әллә инде ул теге әйткәнемчә бар бит инде яратмыйм һәм яратмыйм, ә бар яратам һәм яратам теге гел үлеп китеп әйме, яратам инде теге бирсәләр эчәм инде, яратмыйм белән яратам. Тарапның теге җырын куярга кирәк монда. Дөрес, яратам, яратмыйм, әйтә алмыйм. Бер чынлап та алар теге нык яратып эчәләр микән инде теге үлеп китеп, түзә алмыйча. Әллә инде теге яратам, чәй юк бит инде. Яра кофе эчәм инде алайса. Яки чәй әзерләргә миңа анда. Ни, иренәм, уңайсыз кофе эчәм. Әйтәм бит, бигрәк тә бөтен җирдә хәзер таралган Кердең чыктың, бер проблемасы да юк. Ярты минутта ясап бирәләр сиңа, төеп. Чын кофега охшаган инде.
Охшаган. Ну, миңа дисә, бу бары тик ни генә бер, миңа дисә, бер 10% кеше чынлап та яратып эчә. Һәм хәтта менә бу бөтен кофе машиналарын бөтенесен бетерсәң дә, әйме, ягулык станцияләреннән алып атсаң да, алар җай табачак, кибеттән булса да сатып алып, өендә ясап эчәчәк. Менә бу 10% кеше. Калган 90-ы Тек килтерпелтер шунда йөргәннәр тагылып артларына. Килтерәфеннәр. Алар инде теге бары тик мөмкинлекләре булганга гына һәм инде шул трендка бирелеп кенә эчүчеләр дип уйлыйм мин. Угу. Синчә ничек? Ничек?
Синчә ничек мәйтәм? Минемчә ничек?
Мин транска киттем инде. Соң син бит бик ни дип бирелеп бирелеп сөйлисең кофе турында. Триггер мәйтәм.
Әйе, яратмый торган әйберләр турында сөйләп бигрәк тә инде шундый, әйеме? рәхәтлек бирә. Рәхәтлек бирә торган.
Берәрсен шулай итеп. Адреналин чыганагы. Аннан соң мин тигезләячәктер комментарий.
Мин менә синең категорияләр буенча миңа интеге яратам һәм яратам дисең бит инде. Мин менә яратам. Шушы категориягә керәмдер. Әйе, мин нейтраль.
Әгәр минем мөмкинлегем бар икән, менә мин бардым, чынлап та мин пятерочка яки магнитка анда станция күрәм. Ну, аласым килә икән, алам инде. Просто рәхәт, Ләкин мин, анда минем... станция булмаса, син пятерочкадан теге киштәләреннән кофе алып кайтмыйсың инде өйгә. Юк. Эчәр өчен. Ну, ул минем тора өйдә, ләкин минем менә в моменте эчәсем килә икән аны, мин аны алам. Мин аның мөмкинлеген күрәм икән, алам мин аны, әйе, эчәм, әйе, мин үзем белән анда вакыт уздырам, плюс тагын бер кеше дияргә инде. Ул миңа ниндидер бер, бәлки ул миңа декретка хәтле чорларны искә төшерергә ярдәм итәдер, яшь чакларны, әйе. Э, искә төшерергә ярдәм итәдер. Чынлап та минем янымда кофе торса һәм шәп музыка булса инде эшләтә торган. Миңа рәхәт, мин шундый шартларда эшли алам. Кофе менә минем өчен ул бәлеш кебек, ул миңа энергетическая бомба, ул миңа бирә менә хәзер һәм э, сейчас ничек? Хәзер һәм хәзер.
Хәзер һәм хәзер.
Менә миңа хәзер ниндидер Энергия кирәк ди тиз арада алырга. Мин кофе эчеп куям, бәлешне пешерү озаграк. Аны пешерә-пешерә күпме чыгып бетә имә баштан, шуны кайтарасы бар. Менә мин кофе эчәм, ул миңа энергия чыганагы. Ну, Булганга. Үзең әйттең, кофе ул шундый энергия чыганагы, ул сиңа энергия бирми, ул синең энергияңне алып тора, үзеңнән үк. Үзеңнән үк тартып ала да, сиңа бирә дә, аннан соң син буш калдыра. Менә кара. Бер сәгатьтән соң бушый.
Минем нәрсәдер эшлисем килә име хәзерге вакытта, ләкин минем э, энергиям менә шундый сүлпән генә инде. Миңа күбрәк илхам кирәк, күбрәк энергия кирәк. Миңа хәзер кирәк ул. Менә минем хәзер бу эшне эшләп каласым килә, илхам килгәндә. Мин кредитка әйе үземнең энергиямне алдым, мин ул эшне эшләдем, миңа барыбер аннары мин ничек тәгәрәп ятсам да, минем эшем эшләнгән иң мөһиме. Булды, мин аннары ул энергияне әкрен генә кайтарачакмын. Никтер мин кофе эчкәндә андый хис-кичерешләр тойганым юк. Кофе эчкәннән соң ничектер мин үземне рәхәт хис иткәнем хәтерләмим мин. Киресенчә, минем йоклыйсы килә кайчак. Күзлечең эштә. Синең Кайчак, сирәк кенә. кан басымың гадәттә ничек, күтәрелгән хәлдә йөриме яки түбән хәлдә йөриме? Мин, әгәр минем кан басымы түбәнәя икән, мин шунда ук үләм. Мин берничә тапкыр үлдем шулай, әмма менә исән калдым, Аллага шөкер. Югары булса, 200 булса, мин әле нормальный, мин үзем белмим дә хәтта минем кан басымым югары икәнен. Минем әйме, беренчедән тимер түбән, гемоглобин түбән, ферритин түбән. Кофе эчәргә ярамый андый кешеләргә. Рәхим син эчәсең. Мин, юк, мин хәзер эчмәскә тырышам. Мин атнасына бер максимум эчеп куярга мөмкинмен. Бер стопкаем. Әйе, бүген эчтем. Чөнки бүген миңа менә сөйләшергә, сөйләшергә энергия кирәк иде. Гадәттә мин моны хәзер сөйләшеп утыра алмыйм.
Кыскасы, максатыма карап. Минем кан басымы югары. Хәм. Мин кофе эчкәчтен ул минем төшәме? Менә белмим. Син сизмим дидең, әйме? Син болай да югары уты күтәрә бит инде, мин эчсәм, ул минем күтәреп җибәрә. Ну, кан басымы күтәрелү белән генә син үзеңне рәхәт хис итмисең бит инде. Рәхәт хис итмим. Кеше төрлечә, кайчак күтәрелсә, киресенчә үзен начар хис итәргә мөмкин. Ул бит инде бүтән.
Мин шуңа да бәйле диеп уйлыйм.
Шуңа да бәйле? Шуңа да бәйле диеп уйлыйм, әйе. Калмасынмы?
Давай медицинаны ник әле? Кисерсең, чертны. Без сөйләшергә өлгерәбезме? Өлгерәбез. Өлгерәбез. Э, халык ашларына күчкәндә, менә хәтерлисеңме, син сөйләгән идең, һәрбер Халык башка халык арасында үзенең ашларын популярлаштырырга тели икән, мәсәлән, төрекләр татарлар арасында популярлаштырырга тели икән, алар татарларга яраклашырга тырышалар. Һичшиксез.
Һичшиксез, әгәр әгәр төрекләр бездә, монда, Татарстанда үзләренчә төрекчә шаурма ясыйлар икән, әйме, ике көннән анда бер кем дә калмаячак, бер халык та булмаячак анда, ноль. Чөнки... Бер кем дә килмәячәк анда.
Мин төрек шаурмасын ашаган ашаган кеше и бер тапкыр һәм соңгы тапкыр дип өметләнәм. Минем башка ашыйсым килми төрек шаурмасын. Чөнки ул соуссыз. Соуссыз. Анда соус юк. Бу кеше.
Бу кеше минем видеомнан күпме көлеп йөрде. Мин Төркиядән кайткачтан Шаурма алдым һәм яр буена бардым һәм мин анда үзебезнең шаурманы мактадым инде. Ул шундый зур, ул шундый соуслы. Шул соуска бәйләнде инде дә син шусы соуслы дип әйтәсең ди ну чынлап та төрек ниләрендә шаурмаларында мин төркиядә чакта да күпме әйттем моның соусы юк алар сиңа Катып беткән теге коры нигә җәймәгә тураклыйлар коры тавык ите теге әйләндерелгән әле аны май да юган да инде коры беткән теге һавада әйләнә әйләнә шуны тураклыйлар аннарысын теге кыяр пешеп беткән тозланган кыяр бер ике кисәк помидор алары да инде теге ярым кәбестә бар идеме анда юк иде бугай кәбестә юк иде кебек анда бер нәрсәсе дә юк Һәм сиңа сорасаң тыгып бирәләр инде фри. И бу төрем, дөрүмейме? Дөрүм. Дөрүмей.
Просто төрәләр инде. Төрәләр дә. Мә абзый дип тоттыралар. Аның эчендә бернинди су суда юк, су да юк, бер нәрсәсе юк. Аларның исәпләнгән, син ул әйберне, ул шаурманы ашыйсың айран белән, эчеп ашыйсың. Шуңа исәпләнгән. Бәлки солыптыр да эчендә.
белмим салып эчүчеләрне күргән юк яки айран белән яки алар яраталар бренди спрайт белән фанта белән кола белән ашарга аны һәм алар өчен бу норма ләкин безнең өчен бу норма түгел без күнеккән шаурманың шундый нык сусыл булуына хәтта без аны бер нәрсәсез әймен үзең генә аерма тотып ашый алабыз теләсә кайчан хәтта җәйге челләдә дә сусыз Ә менә минем тәҗрибәгә килгәндә, мин гел Казанда ярата идем Тавукс дигән безнең анда кафе бар, төрек кафесы санала инде. Ресторанмы, кафемы, инде хәзер хәтерләмим. Һәм анда бик тәмле тавык шашлыгы ясыйлар. Бик тәмле. Соусы да тора аның янәшәсендә, ике төрле соус алырга мөмкин. Һәм белмим, ул менә шундый кыздырылган да, аның бөтен тәмләткече дә үз урынында, янына дөге дә куярга мөмкин инде, шундый лавашы да тора. Ух, исемә төште, авызыма сулар килде. Һәм без Төркиягә бардык. Мин инде шундый өмет белән мондагы бөтен кафеларда да менә шундый тавыкстагы кебек шашлыклар саталар диеп, тавык шиш, тавык шиш, тын җирдә шулай йөрисең, аласың. Ул Һәм сиңа шиш. Һәм сиңа шиш, әйе, ул бик ачы, Ул бик тә меткечле. Бу бөтен җирдә ачы түгел, аны кайбер җирдә генә ачылы дип нитегеп саталар, но. Без бит ачысызны алдык, анда ике вариант. Без конкретно әйттек, алар сорадылар бит, ачылымы, ачысызмы дип, ачысыз дидек инде без, әйеме, үзебезчә. Окей, ярый, тәмам, аңладым, диде. Китерделәр безгә. Ачысызмы? Ачысыз ачы тавык шеше.
Ну, син аны ашый алмадың. Авызым янды, юк, мин аны ашадым, юк, ул Нормально керә ул. Ул чыкмый. Ну, син аны ашадың, син бит инде авызың янып беттеме? Минем ашыйсым килгәнгә ашадым мин аны. Менә теге темага кайтканда, әмма ашыйсың килгәндә ашыйсың икән ул андый әйберне. Бигрәк тә чит илдә. Һәм сиңа менә каршы әйбер әйтәм. Мин бер тапкыр ашадым дисең, ул шаурманы әйме Төркиядә. Мин аны бүтән беркайчан да ашыйсы килми дисең. Төркиядә яшәсәң, бер ярты ел, әйме, син аны рәхәтләндереп ашый башлаячаксың, айран белән үзләре кебек. Аларга яраклашасың инде ул. Ләкин синең бернинди дә мәхәббәт хисең барлыкка килми андый ризыкка. Син барыбер үзеңне мәҗбүр итеп ашыйсың аны. Һәм гарык булып бетәсең. Мин дә Төркиядә яшәгәндә ул ризыклардан гарык булып беттем. Коры шаурма һәм бөтенесе бер тәмдәге калган ризыклар. Ул теге нут булсынмы, фасоль булсынмы, бәрәңге, аннары соң итләре шул теге бәрәңге белән бергә Бер төрле тәмләткечләр кушылган ай. Бөтенесе менә, әйтерсең лә яфракларын бөтенесе бер тигез кискән кебек. Сүз уңаена ул теге тәмләткечләрнең күп булуы ул ит бозылмасын өчен дә кушыладыр инде. Кушыладыр.
Но бит инде Менә минем Һиндстанга барасым килә, анда да шундый тәмләткечле бит инде, анда да шул ук ситуация. Бәлки начаррактыр да. Очаррактыр, белмим, ну, ниде, Үзбәкстанда бит инде видеолар карыйм, теге ютубта име күрсәтәләр, менә шундый тәмле, шундый сусыл, тегеләй болай. Никтер миңа бераз бүгештерәләр кебек алар. Мактыйлар артык. Ә бер көнне сөйләдем бит әле, Мөнир абый исемле таксист белән сөйләштек дип. Аның малае командировкада булган Ташкентта, ялгышмасам. Һәм инде анда зарланып кайткан инде, как всегда, безнең татарлар зарланып йөриләр читергә барып. Ашарга әйбер юк. Анда туң майда гел пешерәләр ди инде әйберне. Менә ул шулай әйтә инде, менә аның фикерен буенча. Майлы диеп кайткан, артык майлы. Авыр шулай ук. Нәусарык ите дә бик майлы, авыр. Менә шул ук мәсьәләме? Менә әгәр үзбәкләр монда пешерерләр икән үзләренең милли ризыкларын, алар, мөгаен, туң майда түгел, безнеңчә пешерерләр иде. Әйе. Гади майда. Үзләрен бераз үзгәртерләр иде. Төрекләр монда, син әйтәсең бит, таукста алаем дип, бик тәмле иде дип. Без тагын каядыр барган идек бит, теге аска төшеп киттек бит. Менә шул инде ул. Шулмы?
Әйе.
Аларда бит инде Пидә алды бу, нәрсә ала инде үзе? Пидә түгел менә шуны.
Мин сиңа шунда әйттем беренче тапкыр, боларның ризыклары, мондагы төрек кафесының ризыклары Төркиягә бер катышы юк дидем. Бу безнең ризык дидем. Бу безнеңчә пешерелгән төрек ризыгы дидем мин сиңа. Шулай дидем бит. Мин инде ул вакытта синең белән бәхәсләшергә теләгән идем, ләкин Мин сиңа әйттем, ярар, Төркиягә барып кайтканнан соң. Төркиягә баргач та карарсың дидем. Әйе. Һәм шуңа күрә Менә мондагы ниләргә кергәчәйме теге кафеларга, үзбәк кафесымы ул, кыргызмы, казахмы, теге кешеләр алданмасын әй дигәндәй. Сез менә барып карагыз, кыргызларның үзенә һәм кыргызларның үзләреннән ашап карагыз. Шуннан соң гына белә аласыз инде дигәндәй. Һәм Төркиянең үзенә барып ашап карарга кирәк аларның ризыкларын. Ләкин ризыклар алар Менә без Адана дигәндә булдык, ул туристик урында урнашкан идеме? Һәм шуңа күрә Туристик мөгаен дигәндә ул анда- бик теге күп халык йөри торган урын инде ул. Бик туристик дип Менә тә анда уйлыйм. бит Ну, тәмле иске иде. өлеш инде ул Бурсаның иске өлеше.
Менә анда тәмле иде. Карарга кирәк. Алар, бәлки, гарәптер. Ә бәлки гарәптер. Чөнки тагын бер кызык әйбер сөйлим мин сиңа. Истанбулда мин бердәнбер, бер генә урын таба алдым. Бульмени безнеңчә ясалган шаурмалы, шундый шаурма пешерә торган урын. Ул Фатих мәчете кырыенда, шунда бер тар гына бер урам бар инде, һәм шунда бер җирдә пешерәләр иде ул нени. Ул ресторан иде бугай. Анда шаурма гына пешермиләр, бөтен әйбер дә пешерәләр. Һәм аның хуҗалары гарәпләр, төрек түгел. Мин алар белән сөйләштем әйме, алар мине аңламады. Мин алар белән төркчә сөйләштем, алар мине аңламады, мин әйттем, не сөйләсен? Татарча сөйләшергә идең.
Бөтен нормальный кеше аңлыйм әйтәм, сез соң әйтәм, не русский что ли? Көчкә аңлатып ясадылар болар миңа шаурма, мин шунда аңымны югалтып тәгәрәп китә яздым инде. Һәм шунда бер ике тапкыр бардым әле мин, но проблемасы нәрсәдә иде, ул бик еракта иде ул, Фатих мәчете. Анда теге гади генә метробус белән дә, метро белән дә барып җитеп булмый, анда төшерергә кирәк. Яки автобус белән барасың, аннары син әллә кая, яки җәяү барасың 2-3 километр. Шул гына туктатты мені шунда шаурма ашап ятудан. Шул менә. Шул.
Димәк, Әгәр дә безгә ниндидер бер каты гына эш эшләп атарга кирәк икән, без бәлеш ашыйбыз да. Юк, ятып йоклыйбыз. Яки эш эшләп атарга кирәк, әйме? Яки ниндидер бик каты физик эштән соң, киресенчә, безгә ул кешеләрне тиз арада кайтарырга кирәк икән, шул вакытта да безгә бәлеш ярдәм итәргә мөмкин. Әгәр дә инде без көне буе. Тырат әйтеп ятабыз икән. Тырат әйтеп ятабыз икән, Корабыдай белән кэтлит тә бара. Идеаль, менә хәер минем кем икәнне белегез инде. Гомер буе идеаль корабыдай белән кэтлит. Мин хәер беләсең, мин кэтлитны хәер бит инде мин э, специалист бит инде мин. Специалист. Профессионал түгел.
Специалист. Мин анда хәер элек ничек нитәем, гади генә ашый идем кэтлитны. Аннан соң өсти башладым, өстенә майонез. Аннары майонез туйдырды да мин өсти башладым аның өстенә ни Кетчуп. Аннары соң ансада туйдырдым, әйтәм, майонезга кире кайтырга кирәк. Ну, майонез инде туйдырды бит инде. Хәер өстенә менә аны куя башладым. Сыр. Сырны тыгасың нигә теге микроволновка ул агып төшә шулай матур булып. Ләкин бер проблемасы ул теге кискәндә киселми, тартыла. Болай итеп җәянең нидеке кебек, җебе кебек. Ансы проблема. Аннары соң мин күчтем майонез белән кетчупны бутауга.

Элек шулай аш идем, ярар, хә, бик яхшы тукланам мин, Аллага шөкер, күз тимәсен. Калган кешеләргә җитми, ниләр, улан тегене дә ашап караган, моны да ашап караган. Бысы да ниткән инде, туйдырып бетергән. Шуңа күрә ул риза, егерме меңгәме, йөз меңгәме, менә шуның хәтле бер чеметек әйбер алып, татып карарга. Менә ресторанга кешеләр йөриләр, шундый рестораннарга. Төрле ресторан бар. Менә шундый Сүз ресторанга уңаена, йөри. хәзер менә шул молекулярная кухня дигән әйбер дә популярлашып китте. Күрдем мин аны.
Әйе.
Анда алалар бер тә- тә- тәтәгәйме? Шешекне алалар да шуның теге эчендәге ниләрен, пестикларын алалар да пинцет белән Сыгалар суын, шулай иттереп җыялар ничек терәйме, аннан соң суыртып алалар, ике тамчы тамызалар, шулай иттереп шулмы?
Алар да булырга мөмкин һәм гомумән теге сочетать несочетаемые дигән кебек инде. Шул ук кыз түгел инде, әлеге дә баягы. Элек, мәсәлән, менә бу гавайская пицца да мөгаен шул молекуляр кухняның берние булмадымы икән? Ну, ананас белән тавыкны, белмим, Хәзер безнең өчен норма, кайчандыр бәлки шундый бер
Миңа дисә, кыргыйлык булгандыр.
Шул ук нидән килә инде бу кешеләрнең риза булмауларыннан, минем кебек. Яңалык кирәк кешегә.
Яңалык кирәк. Мин бит инде моны хәер 10 ел ашыйм бит инде бу тавыкны, әйдә. Ананас белән ашап карыйк. Буташтырып карыйк әле, әйдә ананас тыгыйк. Әйдә, бал сылыйк, вареньега чумырып алыйк әз генә. Нәрсә килеп чыгар икән? Килеп чыга да аңа ошый бит. Кыстыбургерлар да шулар бит инде менә. Кыстыбый туйдырган кешеләрне гел бәрәңге белән. Әйе, классигы да бар, менә кыстыбургер. Менә мин нитеп, нәрсәдер саташып шул кыстыбургерны алдым бит инде. Ну, сиңа, син бик дөрес әйберен алмагансың, бик дөрес соуслысын алмагансың. Анда тәмлерекләр дә бар иде. Булгандыр, ну нәстегә, бу бит инде аның булу факты ме менә шундый төр кыстыбыйның булу факты? Нәрсәдер аңлата бит инде, димәк кемгәдер ул ошый. Аны ясыйлар икән, димәк ул кемгәдер ошый, ул бит менюда бар бит инде. Әйе. Ул менюда булмаса, беркемгә дә ошамаса, беркем алмаса аны. Син карыйсыңмы?
Менә аласың нәрсәдер аның составын?
Вакыт булса, карыйм. Менә теге сәяхәтләр вакытында вакыт бераз кысынкырак булса, мин чама белән генә карыйм, әмма шундый-шундый әйбер. Мин исемен укыйм аның. Әйе. Исемен укыйм, аның бит кайбер менюда ул бит язылмый, эчендә нәрсә барлыгы. Исемен карыйсың, ә миңа шул дисең. Алар сиңа бирә шуны. Осың да чыгып китә, син шунда ашамыйсың бит инде.
Кыскасы, әгәр дә сез сорык ите ашамыйсыз икән, Төркиягә барабыз. Кафеларда анда кебаб, по-турецки дигәннәрне алмаска тырышыгыз. Нигә Алар менә- гадәттә сарык ите кушалар. По-турецки булса сарык ите кушылган була. Кушылмы?
Әйе.
Бездә.
Бездә.
Төркиядә ул норма санала кебек. Яки өч төрле ит тә кушылырга мөмкин анда сүз уңаеннан. Сыер ите, сарык ите, тавык ите.
Без ни алган идек бугаймы? Балык кебаб.
Балык кебаб алдыкмы?
Әйе. Ашарлык түгел.
Ну, ярый инде. Ярый инде, ачтан катсаң, ач булсаң, ярый. Ә болай бит ни булсаң да, тук булсаң дигәндәй, гадәти халәтеңдә булсаң, миңа ошамас иде.
Киттек ашарга. Ашарга киттек? Биш тулы. Биш тула биш минуттан, җәмәгать, шуның белән шундый хәлләр. Без хәзер беркая барып, татар халык ашлары алып ашый торган булабыз. Бу видеога лайк куегыз, яме? Бик күп комментарий калдырыгыз. Көтәбез сездән. Бигрәк тә мине сүксәгез була. Хатынга тимәгез. Мине нитегез монда.
Сез минем каналда дигез. Сез минем каналда, шуңа күрә мине пырылдатыгыз, яме?

Ничәннән? 5-6 Безгә тема. экспертлар кирәкме?
Без үзебез эксперт монда. 5-6 тема бар, әйме? 5-6 тема, менә әгәр бысы бик яхшы үтсә, бик яхшы кереп китсә, аларны да шулай ук сөйләшеп чыгачакбыз әле Алла теләсә. Все. Кайда ашыйбыз?